Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episod vun Kaméidi, Luxembourg's Finest Metal Podcast mam Pit a mam Gilles. Hello, Bitches. Bonjour.
Schéinen gudden Mëtten, Owend, egal vu wou Egal vu wéini, mir sinn nees do. We are back. We are back, Bitches. An wéi geet et, Pit? Alles ok? Jo, wonnerprächteg. Schéine sonnegen Dag dobaussen. Wat wëlls de méi? Sonnegen Dag, jo. Et ass Halloween.
Yeah, komm Är zu. Ah, Kürbissen, ja. Cool.
Also net, net wéinst dem Kommerz, mee. Dach. Och wéinst der ganzer.
Keng Ahnung, bei mir ass jo eng Traditioun, da gëtt ëmmer Horrorfilmer gekuckt. Hm, okay.
Ech kann mat Halloween net ganz vill ufänken. Also, si lo kee ganz groussen Horrorfilm. Kuckert. E Kuckert, seet een dat esou? Uh. Kuckert, ja, vläit. Ja. Ähm, ech kann den eenzeg, wat ech mat Halloween a Verbindung setzen, ass en a Spill, en aalt Spill op der Play 1, dat ass Medieval. Dat ass dat eenzegt, wat mir do an de Kapp kënnt, ja. Sorry. Mir kënnt als alleréischt den Halloween-Film iwwerhaapt an de Kapp. Nee, mol net.
Well dee gëtt sowieso Mee all ech sinn jo Joer och gekuckt. bizar, gell? Dat kënnt nach dozou. Jo, ech och, op meng Aart a Weis, ne? ähm, oa, wat hunn ech elo gedréckt? Ah, nee, dat ass ok. Mir sinn nach do, mir sinn nach do. Ech kann dat do erausschneiden, alles gutt. Ok.
Geet scho gutt un.
Ähm, jo, mir fueren. Weider dës Kéier mat eisem drëtten Deel vun eiser Trilogie iwwer Top 100 Metal Albums of All Time. An dann hätte mer et och gepackt, well jo, war ustrengend, war ustrengend, war vill an ustrengend. Vill, vill gutt Saachen, vill schlecht Saachen, vill mediocre Saachen, awer och virun allem, wéi de Pitcher gesot huet, ganz vill Musek, wou eis erëm dozou motivéiert huet, erëm an all méiglech Zorte vun Tiiräng, wat Metal Musek ugeet, kucken ze goen. An do hu mer och. Jo, dat ass scho gäil.
Ja dat ass scho gell an mäin Handy wéi gesot dee platzt.
Ja ass och gu schlëmm.
Nee dat net schlimm dat ass sowieso och net fir ëmmer denken, datt mer do lo laang wäerte Saache lauscht hu mer iwwech nemmi gelauscht hunn an dann hin wann enke fall mer ëmmer bei eisen üblechen Zipps zeréck. Da ginn ech mol dovun aus gutt. Jo secher gi se gesun. Dann ginn ech soen. Wëlls du ufänken? Fänke Soll mer ech un. ufänken? Egal. Ma dann fänken ech un. Wasi.
Plaz 25 mat Metallica an hirem Album Metallica, deen och gären Black Album nach genannt gëtt, vun 1991. Ja, mee heescht en iwwerhaapt esou? Offiziell hu mengen ech si och ni eppes gesot, ausser dass e Metallica heescht. Jo, mod, nee, offiziell ass en einfach selbstbetitelt Metallica, mee gëtt ebe vun de Fans Black Album genannt well en well e schwaarz ass.
Nee ëm Gottes Willen net falsch verstan. Net falsch verstoen, net falsch verstoen. Mir si keng Souer. Mee jo, wat kann een zu deem do soen? Jo, dat ass op alle Fall e gudden Album. Dat ass mäin éischten Metallica-Album gewiescht, deen ech iwwerhaapt gelauschtert hunn. Ech hat en deemools och ragezunn an op. Geotemt an absorbéiert, also war scho gäil ne. Et war den wéi soll ech soen, et war absolut denken ech bis haut och nach mat hire kommerziellsten Album generell. Natierlech jo.
Wou se och nei Weeër als als Band an Songwriting generell ageschloen hunn, well deen ënnerscheet sech schonn extrem zu deene 5 éischten, gell? Nee pardon, 4 éischten, 4 éischten. 4 genau, jo.
Dat do ass dee fënneften, jo.
Ass et ass et hire beschten Album?
Nee, gëf ech mengem kloren Nee beäntwerten. Nee, ass et awer hiren beschten Album fir d'Allgemengheet? Kann een driwwer streiden, sonst jo, villäicht.
D'Metal-Gemeinschaft hinaus kann een jo soen, well wéi oft héiers de haut nach Nothing Else Matters um Radio, gell? Sou oft, dass de et net méi kanns héieren. Genau. Sou geet et mir an dir wahrscheinlech och.
Näischt géint Lidd, dass dass dass e gäilt Lidd. Ech kennen och Leit, wou Ass eng dat gutt fir Ballad, jo. fir hir Hochzäitslidder geholl hunn. Géing ech perséinlech net man, mä dat ass elo eng perséinlech Meenung. Ech ech fannen d'Lidd ass déck gutt, jo, mä Jo, nee.
si haten deemools och, waren mer vun hiren ale Fans, vun hire Thrash Metal Fans e bësse kritiséiert ginn wéinst Sell Out an hei an do, ebe grad well Ah se maachen eng Ballad, se maachen hei, se maachen do, et kléngt net méi no Metallica, et kléngt guer net méi no Thrash Metal. Jo, et war MTV-tauglech.
Genau. Dat ass och dat, wat se. Ech. Bon, de Rob Rock huet den Album produzéiert, mengen ech, an dat war natierlech fir si eng Opportunitéit. Entweder maachen et elo, an dat huet se wierklech virdrun, jo se hate virdrun Tournéeë weltwäit gemierkt, mä dat do huet se wierklech nach un eng aner. jo, un en anert Publikum gehäit, wou dann och op eemol Pleséier do un esou eppes haten an dat huet se wierklech enorm an d'Lut katapultéiert an dono kann een och soe wéi et ass, jo, et sinn nach Albumen dono komm mat Load a Reload an esou, dat dat war war dann awer och esou, ech wëll net soen hiren Ënnergang, mee hiert Jo, hire Mojo war do schonn, dat do war meng ech den Héichpunkt vun hirer Karriär, gell? Jo, esou gesinn jo, well ech ech kann Load a Reload guer net hunn, gell? Ech weess net, ech. Ech gi waarm domat, mat villem dorop, well ech vläit och zu deem Zäitpunkt och e bësse méi Blues an esou Jazz gelauschtert hunn, dofir konnt ech mech vläit méi einfach domat identifizéieren. Ok. Ech fannen se net schlecht.

Ja, huet ja.
dat huet der huet hire hunn hir Thrash-Wuerzelen sech e bësse verabschied an déi nächst ech mengen äh, de Black Album wéi gesot Load Reload an duerno war nach do war nach déi Katastroph vu Lulu geheescht huet dotëschent iwwer dee schwätze mer guer net war Freck, dat kenn ech furchtbar mol net. dat ass och guer net schlimm du hues guer näischt verpasst dat ass wierklech äh, Da- War dat e Net richtege riedens. Studioalbum oder ja, ja, dat war dat war e richtege Sérieux? Studioalbum mat äh, ech mengen do war och rëm de Rob Rock dobäi an dat war iergendwéi eng ganz komesch Zesummestellung mee dat war net Dat war näischt méi mat, dat hat näischt méi mat Metal ze dinn. An du wollten se jo erëm oldschool maachen op der Saint Anger, wou se einfach geduet hunn, ok, Lars, als Snare Drum hëls de einfach elo mol déi Pan, déi gosse Pan, wou do läit. Jo, eng Blechtrommel.
Eng Blechtrommel, voilà.
An jo, mee ech muss awer och soen, se sinn awer erëm zu hire Wuerzelen zeréckkomm. Och dono hu se nach vill Albume gemeet, mat deenen ech mech elo selwer net wierklech befaasst hunn, mee dat hat awer och erëm weltwäit grousse Succès an si gëtt et och nach ëmmer. Jo.
Bon, kann een wéi gesot iwwert alles streiden, mee et däerf een awer net vergiessen, datt si mat déi wichtegste Metal-Band iwwerhaapt sinn, am um globalen an um allgemengen Niveau, gell. Och Leit, déi mat Metal guer näischt kënnen ufänken, kennen Metallica, gell, dat kann ee wierklech net verleugnen. Jo, absolut.
An och deen doten Album, ech mengen, datt Lidder ewéi Enter Sandman an Sad But True, dat sinn nach ëmmer verdammt gäil Lidder. Ech héieren nach ëmmer déck gär de Riff vun Enter Sandman, gell, ech hunn dat Lidd immens gär. Ja, wat géings du da soen? Huet e seng Plaz hei verdéngt? Euh, vue que datt mer am ganzen 5 Metallica Albumen an der heiter Lëscht hunn, wat ech ze vill fannen, hätt ech den dote wech gelooss. Hm, ech perséinlech, ech ginn der Recht, ja. Ech perséinlech ginn do.

puer Saachen ze soen, mee da loosse mer déi einfach einfach mol stoen, mee mat der Meenung, dass mer vläit vläit ewechgeholl hätten.
Yes. Gutt.
An da komme mer zu eppes ganz ganz Spezielles och net ganz vill vertrueden an dëser Lëscht schmengen dat läscht, wou mer sou eppes Ähnleches haten an da mol nach net sou war Bodycount ganz um Ufank vun eiser Lëscht. Mir komme bei 24 Rage Against the Machine vun 1992. mat hirem äh, Album Rage Against the Machine. An ähm, si hunn ja, wat hunn se gemet hunn Rap mat Hip-Hop mat Metal gefused an dat dummer huet huet zu der Zäit och Chemi gerechent, well dat awer äh, nach net esou ja, den New Metal war nach war nach bëssen ze fréi, läit zu dem Zäitpunkt. Mee dat waren awer gutt Ufäng fir esou eppes. Jo, si waren zwar mengen mol nach net déi éischt déi esou Rap mat Metal gemëscht haten.
Nee, mir hu jo och nach Déngens gehat, wéi heescht et, Living Colour war och, bah dat war zwar éischter elo Funk-méisseg, jo. Mee ech mengen do haten zum Beispill Aerosmith hate mat Run DMC e Lidd gemaach an Anthrax hate mat Public Enemy schonn e Lidd gemaach gehat. Äh, dat war schon déi éischt Begegnung esou mat Rap an Metal gewiecht ne? Mee dat muss awer soen dass den hei Album huet awer alles gesprengt wat un äh, ja Fusion soen ech mol.
Ja. Gin ech der absolut recht, ech gin der absolut recht also ech
ech kann ech kann mer ech kann mer ech kann mer meng meng Lycéeszäit net ouni Rage Against the Machine virstellen.

An och den
slappende Bass
ass sou gäil. Dat ass einfach sou gäil. Killing in the Name ass och e Lidd, wat ee hautzedaags scho bal keng méi kann héieren, well et och iwwerall leeft. An all Metal-Bar héiers dat Lidd. Mee et ass nach net esou schlëmm wéi Nothing Else Matters, muss ech einfach soen. Jo, ginn ech der Recht, ginn ech der Recht. Mee dat ass och net den eenzegen Hit. Den Album ass vum éischten bis zur leschte Sekonn voller gäiler Hits. Absolut. Absolut.
An ech denken dee kéint souguer nach vläit e bësse méi virstoen. Vläit. Jo, vläicht. Keng 10 Plazen awer. A menger perséinlecher Lëscht géifen och um ball voll dra virkommen. Also da si mer eis dann eens, dass Rage Against the Machine absolute Jo op dëser Lëscht. Jo, jo absolut. Ass scho verdéngt. Kann och driwwer streiden op et lo Metal ass, awer ech soe schonn, jo dach. Okay.
Gutt, gutt, dann zéie mer weider. Majo, da gi mer bei Plaz 23 mat Danzig an sengem Debutalbum Danzig vun 1988. Dat ass och scho laang dobäi, he? Jo, jo, jo, war war scho virdrunner mat Misfits an esou bekannt, an esou a Samhain, wat nach alles, gell? Glenn Danzig ass scho laang bekannt, mécht scho laang Musek an dat doten ass mat Ofstand säi beschte Wierk, géif ech soen, ne? Den Elvis vum Heavy Metal. Ja, kann se soen, ne? Gesäit och e bëssen esou aus. Nëmme ganz e bëssen.
Ech mengen, hie war ëmmer e grousse Fan vun Elvis a vum Jim Morrison an dofir wollt en sech och mat der Stëmm e bëssen um Gesang dorunner orientéieren. Dat huet en, dat huet en definitiv domat gemeet. Ja, dat ass och éischter esou, ja, wéi kann een Danzig beschreiwen als Genre? Eng Mëschung tëschent Heavy Metal an Blues Rock. Ja okay, ja. dat hu mer schon ja. oft hei gesot. Mee bei, hi, bei deene kléngt et awer wéckeg esou, wéi mer et lo gesot hunn. Ja, du fléissen déi zwou Saache wéckeg immens äh, gutt zesummen. Ne? An dat ass ziemlich offensichtlech, dass et esou also no Blues Rock kléngt. Das net ja. kannst zon ah, nee, ja, das ja.
schon dat awer net.
Du huest awer wég déi Elementer sinn awer vertrueden de. Absolut absolut.
Na das fi geilen Album och verhandel bis fir ja. äh, Groovech och ja. Groovy op seg ege na derweis. Ech fan den de gut. So vum witzeg wie ech op Danzig kommen sinn. Ech hat nämlich dat Lied äh, Mother äh, kennengeléiert ah, ja. duch äh, GTA San Andreas, dat war du am Soundtrack ja. mat dabei. Ok, ja. Ech, wow, dat Lidd ass déi cool. Dann ech, oh, ja, dann ech vun Album echtle gecheckt en se, oh ja, cool. Um, ja. ja. War wie gesot den Pit huet schon alles gesot war iwwer danzig danzig gehéiert he ran och wann net lo net fir hart gesott et heavy metal fans an extreme metal fans fläit echelo ke ganz grosse begrëff ass me ähm, ja dach also de gehéiert awer absolut an des lech dran Ob elo ja. soweit virsteet wees ech lo net. Doriwwer kann ech streiden. Ja doriwwer kann ech streiden ja. Vläch e bëssen ze vill fir ja. Mee et kann een en awer gären do sto loossen. Ja der Meenung sinn ech och.
An dann zéie mer erëm weider Richtung Finall iergendwann demnächst. Mhm. Äh, also 22 Mötley Cru all drëm mat hinnen Too Fast for Love vun 1981. Jo, mir hunn d'Meschke schonn iwwer Mötley Crüe geschwat. Mötley Crüe ass pure Sex-Appeal op CD gepresst.
ja, ja, ja. Esou, äh, esou kann een dat mengen ech am einfachsten definéieren. Das Party, Sex, Drugs and Rock'n'Roll op engem Album. E bëssen, e bëssen. Ja, an bis, ich sag mal, bis dohin, wo sie dann mit Too Fast for Love war, ja, waren aber immer just so hauptsächlich Hits, Classic, Classic Hits an den Radiostationen. Und da sind sie gekommen. Und so, so ah ja, wir wollen das auch, wir machen just noch besser. Ja, an, an, genau, das haben sie auch gemacht.
Ein bisschen mehr Glam, Glamorous und so. Und das konnten sie aber gut hin. Genau.
Ich, ich kann da lo net perséinlech Meenung net soen op den Too Fast for Love oder den éischte vun hinnen äh, op déi zwee vläit net sou gegläich gestallt sinn. Äh, mee mee se sinn definitiv äh, wichteg. Mit Wat wariert der Shout Shout at the Devil mengen ech war den anderen Album. Ja, Ech ging ja. déi lo vläit souguer carrément gläichstellen. Mee dat Okay. ass dann dat ass dann meng perséinlech Meenung dann erëm. Ech denken d'Leit missten awer effektiv mindestens eng Kéier Mötley Crüe gelauschtert hunn. Ja, ja, also, wie gesot, ech, mir allen zwee si keng grouss Glam Metal Fans, gell, net wierklech. Awer Mötley Crüe, Mötley Crüe fannen ech cool iergendwéi, gell, an ech fannen deen doten Album e Stéck besser wéi deen aneren, e klengt Stéck, en ass einfach, en ass nach e bësse méi, méi. Sees bis méi fresch bis méi pankeg an ja dat schon dat knascht bis mir knascht ech och gerne dafür fand ich immens cool der punk könnt schon do äh, schon echt da sogar nach raus wie op de shoutout at the devil dat ja, war dat ja. war richtige glam dat stimmt schon Me, ja ja mir können den aber sto hier so, aber geil, geil ja ja ja also möglich to fast for love ja definitiv Gutt, gutt. Kann e sech stoe loossen. Da loosse mer dat esou stoen.
A weider.
Platz 21, an si sinn erëm, Metallica and Justice for All vun 1988. Mir haten da grad driwwer geschwat gehat, ne? Jo, Justice for All, jo. Dat doten ass en Album, ma et läit vläicht drun, well ech en vill, vill méi spéit gelauschtert hunn wéi aner Metallica-Albumen. An dowéinst sinn ech ni wierklech waarm ginn mat deem do. Ja ech kann dat verstoen. Et ass net schlecht, et ass e gudden Album gell. Ech soen net datt net datt e schlecht ass gell, en ass wierklech gutt awer et feelt einfach eppes. De Bass. An dat ass dat ass ja dat och do voll ech do komme mer sou drop komme mer souwisou. Ja. Well dee feelt definitiv gell, mee et ass awer och iergendwéi weess net. Ech ech perséinlech
mat där doten. Ähm, ja, wie soll ich so? Ech schon Metallica durch en ähm, demoltegen Kolleg kennengeleiert. Und, ähm, ich meine, demals war dat cool. Du hast Metallica kennengeleiert und dann hast du dann, vielleicht hast du ein Album disponibel. Und dann hast du dir gelauschtert. Und dann so, oh, du gingst ja noch Sachen. Dann lauschterst du den zweiten. Und so weiter und so fort. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es sind Ok ech si mat Kill 'em All och net um Ufank waarm ginn, esou gär ech elo hunn, esou esou guer net gär hat ech en ganz um Ufank wéi ech mat Metal waarm gi sinn an et war dann kloer Ride the Lightning, Master of Puppets déi kommen nach dat ass honnertprozenteg sécher, mee ech sinn och mat Justice ni waarm ginn, well mir ass do ëmmer opgefall an elo nach méi am Sënn vum vun Museker selwer och wou ech soen, Wisou hues de e Bassist? Éischtes mol du mëss keng Bassspur drop an zweetens den Album fillt sech liicht fir déi Zäit extrem iwwerproduzéiert fannen ech am Sënn vun du hues wierklech sou e knaschtegen Album. Kloer dat war hiren Debut Kill 'Em All, da kënnt Ride The Lightning wou en Opus war gell an da kënnt.
An da kënnt Master of Puppets, wou dann nach eng Kéier eng Schëpp drop leet. Ja, ja. An, an, an dann bémol mësst eppes, ok, ja, no Master of Puppets ass de Cliff Burton an engem Autosaccident, wou si haten, ëmkomm. Ähm, also hu sech warscheinlech selwer a Fro gestallt. An deen Album do ass och mat ganz vill Haass op, op, op, op d'Mënschheet an ganz vill. Scholdgefiller an hei an do verbonnen. Ech hunn deen Album do ëmmer an Erënnerung, okay, déi éischt 4 Lidder sinn déck gäil an dann fänkt den Album an der, wéi soll ech soen, an der Metallica-Nëss sech e bëssen ze verléieren. Du hues Blacken, du hues Justice for All, wou déck gutt ass, du hues One, natierlech groussen Hit, och hire éischte Videoclip generell mega gutt. Mee mécht et dem Album Justice, ha gesäis de wat ech do gemeet hunn? Mécht et dem Album Justice? Jo, dat wies du scho gesot hues, mir hunn schonn esou vill Metallica hei dra stoen a mir si mol nach net fäerdeg, et kommen der nach zwou. Ech, ech hätt deen do carrément ewech gelooss. Net well en net gutt ass, mee et markéiert e gewëssenen Déifpunkt an der Karriär. Net, net punkto Verkafszuele mee einfach punkto Mir wëssen net, wéi mer solle weidermaachen, mee mir wëlle weidermaachen a mir wëllen awer och un der Vergaangenheet festklameren. Esou fillt sech deen Album e bëssen un. Jo, jo, dat ass dat, hues de gutt beschriwwen, géif ech soen. Et sinn natierlech warscheinlech vill Leit dobaussen, déi deen Album an den Himmel luewen, wat ech och guer näischt dogéint soen. Jo, mäi Gott!
Awer ech sinn do och absolut denger Meenung, ne. En huet seng Hits, absolut, en huet seng gäil Momenter, awer ech hätt en och net un déi Lëscht gesat, ganz éierlech.
Ech mengen, wann s de elo géings eng, pff, eng Lëscht maachen, wou et just ëm Thrash Metal géing goen, als Beispill, kloer, déi wäert do drastoen an dann ass dat berechtegt, well et ass nach ëmmer en, an och fir d'lescht, bis dohin, soen ech mol, dono ass de Black Album komm, Dono war et och net méi sou trasheg wéi bis dohinner an et war och net sou progressiv wéi op Justice, mee dofir fannen ech et ëmsou méi schued, dass den Album net esou produzéiert ass wéi zum Beispill Master of Puppets. Et war et war e bëssen ze vill, fannen ech, ze vill des Gudden an natierlech nach eng Kéier fir drop zeréckzekommen, Du géis en neie Bassist engagéieren, obwuels de nach net iwwert, natierlech iwwert dat kënns de net ewech, iwwert den Doud vun dengem Ex-Member, vun engem Member kënns net iwwerkommen. Gudde Kolleeg war fir si alleguer.
Gudde Kolleeg, voilà.
Du kënns net driwwer ewech. An dann Kasch, ech mengen, dat do war 88, dat war dräi Joer nodeems de Cliff, oder war et ee, zwee Joer nodeems de Cliff gestuerwen ass? Ech weess et net méi genau.
Ech mengen, et war 86 oder 85. Jo, keng Ahnung. An dann gees een engagéieren deen och nach déck gudd ass, well den Jason Newsted ass e gudde Bassplayer a Bassiste gi souwisou emmer generell sou underrated an kee weiste an da léiss de dee mol net seng Spuer do amëschen, keng Ahnung. Fand ech e bësse schued. Bah en hat jo en hat jo d'Spuer agespillt ne bah Spuer war ja, hun se net geholl hun se net bah war anscheinend ech hat eng gelies gehat et war schon beim beim zesumme mixen war e groussen Deel vun der Bosspuer verluer gaangen an dann schlussendlech war anscheinend dem Lachs seng Idee gewiecht äh, drehen se nach rof drehen se nach méi rof an dann nach weider An dann äh, ja, ja, dann ass nemmi ja. ze héiere gewiescht. Dann. Ja dat ass oh, dats de gut wat ze gemet ass méi net haut. Ja ongeféier ja. Dat schuet.
Nee, ja also ich menge mesinn du eens immer so dass den Album mache mal vielleicht Fragezeichen du hinner du ging se du wahrscheinlich echt der Schul los wiesch mir ähm, auch just wie mengst äh, an der Lücht mengst du an der Lücht mir der tö schü mm. mal zu dienen weil weil Metallica schon so oft dra steht Jo, jo, also ech géif och, ech géif net den Album eraushuelen, also lech, ganz éierlech. Gutt,
dann, mir wëllen Hate Comments hunn elo. Spéitstens elo mussen der kommen. Nee, mäi Gott, also äh, ech schwätze fir äh, mengen Joffe de Piet mat, äh, mär hunn all genuch Metallica gelauschtert oder genuch aner Saachen, fir kënnen fräi hei driwwer ze diskutéieren a mir freeën eis iwwert all Kommentar an iwwerhaapt mol iwwer ee Kommentar wär scho mol net schlecht, well bis elo huet nach keen eppes gesot, weder schlecht weder negativ. Also Jongen, zack zack schaffen, liken, kommentéieren, mee jo Justice Fragezeichen Fragezeichen Jo, jo. Solle mer weidergoen? Majo, fuer mer weider.
Maja. Gi mer op Plaz 20 mat Anthrax, Among the Living, 1987. Anthrax ass nach guer net an der Lëscht hei virkomm. Dat ass hiren éischten an eenzegen Album hei dran. Äh, déi mussen absolut do stoe bleiwen. Déi si ja. mat eng vun de Matbegrënner vum Thrash Metal, esou wéi mär et, äh, pardon, esou wéi mär domat grouss gi sinn, mat där, mat deem Genre Thrash Metal. De Scott Ian ass och de leschte remaining Member vun ja. Anthrax. Dat do ass e mega gudden Album. Dat ass vläit elo net super gutt produzéiert, an ech menge wann s de en haut gings lauschteren mat enger Attitude vun du wëlls Modernes héieren, kënnt en der e bëssen ze vill lau eriwwer, mee. Et geet. Ech fannen, ass zwar gutt gealtert den Album, muss ech soen. Dat dat ass wouer, mee ech denke punkto punkto Mastering an esou gëtt et definitiv Besseres. Mä ech soen, deen do muss absolut hei stoe bleiwen. An en ass och ja. gutt plazéiert, géng ech soen. Ja, dass och dat doten ass souwuel vu Kritiken als och vu Fans den gelueften Anthrax-Album. Ne? Äh, ja, also wann de vun Anthrax en Album ha die lech setz wat e muss ass dann den doten Album gewich soen ja. en ass en ass geil en ass definitiv geil. Ja, ech, ech fannen och, ech hun deen do net vill gelauschtert, bis eben lo mer déi Lëscht hei gemeet hun. Ja, An ja. ähm, ja, deen ass och alt lo rëm wéi so villes um Handy gelant. An do sinn och e puer gutt, puer ganz gutt äh, Lidder drop. An dee wäert och lo mensch méi an Zukunft lafen. Da loosse Ja. mer déi stoen. Jo, deen do bleift op alle Fall stoen. Da komme mer bei eise gudde Kolleeg.
Jo. Geet weider mam Thrash Metal. Alt erëm eng Kéier op Plaz 19, Megadeth mat Rust in Peace vun 1990. Jo.
Ech hunn et scho gesot, ech soen et och nach eng Kéier, ech sinn a war a wäert ni grousse Megadeth-Fan sinn oder ginn. Äh, ja, wat kann ech du den Album soen? En ass gutt. En ass definitiv gutt. Ähm, dass ran all bekannt äh, Thematik iwwer iwwer d'Regierung, iwwer Antikrich an hei an do ne. Verschwörungstheorien, äh, Pipapo, ja. ass vun alles e bëssen drop. Ja. Dat wat den Dave Mustaine och schon seit Joren äh, durchzieht an der Band. Ja, Mé hun ech vu net ganz viel ze soen. Also ech, ech lossen den Album an der Lëscht stoen, well ech wees dat e wichteg ass fir d'Metal Community am allgemengen. Ja, och wann ech fir grosse Megadeth Fan sinn, äh, ass den Album geil an ech soen ja, den verdenkt eng Platz an deiter Lëscht. Ech hat der fleich net grad op 19 hat der bësse mi kei an 40 der fleich gesat grad oder sou. Ja ech ech ginn däi do Recht. Si selwer och kee grousse Megadeth Lauschterer, mee Megadeth huet awer villes oder soe mer mol hir seng tragesch, kann een et tragesch nennen? En huet bei Metallica gespillt, déi wollten en net méi hunn, en huet seng eege Band gegrënnt a mat Megadeth war ëmmer, et war ëmmer esou de gewëssene Konkurrenzkampf tëschent Metallica a Megadeth. Eng Zäit laang jo.
An dat hues de, dat hues de an den Charts gemierkt, dat hues de an den Zeitunge gelies. Et war ëmmer Metallica an Megadeth. Et war ni Megadeth an Metallica. Mm. An zu dem Zäitpunkt do, nein, dat war 1990, do war Metallica schon um Héichpunkt. Dee Joer drop hunn se Black, de Black Album rausbruet. Äh, ech gleef net, dass si jemools wollte so gut ginn, mee du war einfach den, wéi de Pitcher gesot huet, seng Perséinlechkeet an seng Extrem krass politesch Vuen, Krich an Ëmwelt an déi Verschwörungstheorien, alles ëmmer erëm an ëmmer erëm an all Album huet déi Thematiken. Jo, mee nee. Ech, ech, ja. ech kann näischt Schlechtes iwwer den Album soen. Ja, du hues puer déck gäil Hits drop wéi Holy Wars, The Punishment Du, wat vun äh, Marvel, also vum Studio Marvel Punisher inspiréiert ass. An da hues de Hangar 18, wat äh, natierlech mat der Roswell-Verschwörungstheorie ze dinn huet, dass do anscheinend dann awer Aliens vun der Regierung verstoppt goufen an esou. Sou, jo, dat ass alles cool, et ass e gudden Album, mä et kënnt nach herno ee vun hinnen, ech erwähnen et einfach elo, well mir wäerten herno och net ganz vill zu deem soe kënnen, et kënnt, et kënnt nach Peace Sells, dat ass, ech wëll net soen eent zu eent. Eent zu eent wéi Rust in Peace, mee dass dass bal dat selwecht. Ja, ech fannen dee vläicht ech... en kleng Grimmelchen besser. Ja, okay. Uh, nee, ja, das, ja, das awer schon. Sie ähneln sech immens krass, die zwee Albumen. Do ginn ech da komplett recht ginn. An ech kucken op der Lëscht vun 1 bis 20 sinn si lo zweemol dran. Et, net well et Megadeth ass, mee einfach well et Uh, et klingt awer ëmmer d'selwecht. Ja, dat kann e vun anere Bands och soen. Ja, dat, ja, ja, dat ass, ja, ja. ass, wie gesot, dat ass eis Meenung. Ähm, ginn och Leit lo so nee Megadev ass win de Spaß Metallica mei Gott dat ass okay wann den dat denkt mhm. mehr sind der Meinung dass dass der Highflight wär et duergaang, wann s de just een Album vläit an d'Top 20 da lo gesat häss. Entweder deen een oder deen aneren. Ech hat en och net elo esou esou wäit virgemeet. Bon, en ass elo op, wou si mer, bei 19. Voilà, loosse mer en do stoen. Ech géing soe jo. Jo, also an d'Lëscht Mee. am Allgemengen, jo, Muss dran, gehéiert e jo. schonn dran.
Dat ass an der Rei. Mee jo. Wat kann e do nach zu Megadev soen?
Mir si keng grouss Fan ze schmengen schmengen dann Zémer och einfach so weider loss mat ze stoen ouni Mo egent hat ze no ze trieden.
Ass wat mech am all Gemengen dat lächt äh, nervt, dat ass so dat äh, vun 100 bis 50 sinn mat so Saachen wéi a Freck mir keng Ahnung wat bei dra setzen kom setzen um einfach ech Deppes dran ja. an Platz äh, 50 bis 1 dann sinn dann mengst da ke just nach 6, 7 Bands existéieren déi déi 50 Platzen dominéieren. Ech mengen wanns de effektiv vun den Top 50 erof kucks sinn et mengen ech ëm déi 25 oder 23 Bands, just dat wäerten der 5 oder 6 Bands sinn wéis du grad gesot hues an de Rescht ass och esou a komm mir man dat do nach dran mee et ass déck onlogesch a mir wäerten zum Schluss vun dëser Episod och nach E puer Meenunge soen zu Albumen, wou oder carrément enger ganzer Genre-Spart, wou carrément vergiess ginn ass, wou et Ja. och wichteg ass fir den Heavy Metal generell. Äh, Mee dozou komme mer nach. Ech ging soen, mir loosse Megadeth sou stoen an mir ginn äh, Richtung 18, mengst de? Jo.
Vas-y, mäi Frënd. Äh, Platz 18, Tool mat Anima vun 1996. Gudden Tool.

Progressive,
Psychedelic, Rock, Metal Genre zéien. Dat geschitt och immens immens vill an hirer Musek. Du kanns soen, datt et vläicht e bëssen. Prätentiös ass oder dat vläicht wat prätentiös Möchtegern prätentiös Leit et gär lauschteren. Bon, ech sinn och groussen Tool-Fan, gell, mä ech fannen, datt eng gewëssen Toon, Tool-Fan-Spart, déi sech e bëssen esou als Snobs gesäit, well se mengen, se wären méi, well se dat lauschteren. Sou eng, eng, eng wéi eng Hipster-Point de vue, sou. Ja, Mengs de dat, éischter sou? dat hues de am Fong oft bei Läit, déi progressive Saache lauschteren, gell? Jo, dat Ass mir stimmt. opgefall.
Mee dovun ofgesinn, Änima ass e verdammt, verdammt gudden Album, gell. Dat huet Tool an hirer ganzer Karriär scho bewisen. Bon, si hunn ni extrem oft Albumen erausbruecht, war ëmmer deelweis eng grouss Lücken dozwëschent vun hiren Album-Releases, gell. Mee all Kéiers, wann en Album erauskomm ass, ass et eng fucking Bomm gewiescht, ne. Jo, dat stëmmt.
Do ginn ech der Recht. Wat soss nach?
Maynard James Keenan, absolut charismatesche Sänger, super, super Stëmm. An ee vu menge perséinlechen Liblingsdrummeren, den Danny Carey, deen esou ofgefuckten Schäiss spillt, dass du wierklech net méi nokënns. Dat ass wouer.
Dat ass schon, dat ass schon weirde Shit. An ech ka verstoen, elo wou s du et gesot hues, dass fir vill Leit Tool eng ja eng Snob-Spart ass vläit de falschen Ausdrock, mee eng, et muss een bësse méi wéi just kënne Musek lauschteren, fir Tool kënnen z'appreciéieren, wéi Tool sinn. Ass dat vläit och falsch ausgedréckt? Ech weess et net. Ech perséinlech sinn ni esou krass waarm mat Tool ginn, wéi de Pit. Mee ech muss soen, ech hunn deen do gelauschtert an ech hunn och dee leschte gelauschtert. Deen ass jo, war dat Ufank dëst Joer oder d'lescht Joer ass deen erauskomm? War lescht Joer ass deen erauskomm. Lescht Joer, Enn d'lescht Joer. An dat war schon ja dat ass schon krass an och wierklech e Genre fir sech. Tool kanns de net wierklech, dach du kanns dann den Tirang maachen, mee den Tirang gëtt gëtt Tool net gerecht, soen ech mol esou. Jo, den Tirang huet nach Ënnertiräng an nach aner Dimensiounen an Portaler, wou et an aner Welt erageet, gell. Dat ass e bësse wéi mat Deftones. Esou vergläichen ech Tool zum Beispill. Ech kéint elo, ech soen och Leit, wou Deftones gäre lauschteren, an a richteg kënnen sech sou richteg krass domat identifizéieren, déi gesinn d'Musek nach aneschters an ech menge bei Tool ass et ass et sou ähnlech, kann dat sinn?
Ech weess et net. Keng Ahnung. Ok, egal.
Vergiess wat ech gesot hunn. Op jidde Fall Tool ass just eng Kéier an der Lëscht dran. Enigma muss dra stoe bleiwen, macht hire wichtegsten, denken ech. Ähm, also mein persinnlech Favorit ass äh, Lateralus ne? ah, okay. eng eng Spur
eng Spur hm. méi mëll eng Spur méi progressiv eng Spur méi ofgefakt äh, dat sind Album de Animas mir liicht ze lauschteren ja. Lateralus okay, ass äh, ja do musste je pummel do han setzen awer wann den Album bis verstees dat ass dein Liebling dat hm. ich mal secher ne dann wees ich, ich haut nach machen weil den kann ich zum Beispiel lo net muss ich so. okay

Mat Melissa vun 1983. Déi, muss ech soen, hunn ech ganz vergiess. Wéi ech se gelies hu war ech esou, ah jo, déi, déi gëtt et jo och nach. Mercyful Fate ass zu deem Zäitpunkt nach eng Band gewiescht, wou de Sänger, säi richtegen Numm weess ech net, mee de Mister King Diamond ass Leadsänger do, deen esou héich kënnt wéi. wéineg anerer, vläit de Rob Halford nach. Ja, äh, mat der Stëmm wuel gemierkt, net mat der bis aner Stëmm, ne? Äh, ja, hey, du Schwäin. äh, nee, dat den Eischten, deen am Funk de ganze Corps Pain de bëssen an, an d'Metal-Zeen rabrot huet. Ja, den Eischten. Ähm, si gi gären als eng Mëschung tëschent denen éischter méi Rock an Hardrock äh, orientéierten Finn Lizzy an enger Mëschung tëschent Maiden Zeechen. Ech mengen dat kann een och wierklech esou beschreiwen, dass Classic, ëmmer wann ech Classic soen, denken ech, dass d'Leit denken, jo mee wéi, dat ass dach net symphonesch oder esou. Nee, nee, mee klassesch am Sënn vu. Standard, soe mer esou. Ja, genau. Standard Heavy Metal.
Ja, Standard, ja genau, sou genau esou kéint een et beschreiwen. Standard Heavy Metal, mat extrem héije Kappstëmmen, mat Yaaah! Wierklech bis an d'Universum gejaut, an d'Universum huet geäntwert. An där Tounlag esou bessen. Jo King Diamond ass schon e coole Sänger gell, kanns de wierklech näischt soen. Ah muss doch gäre lauschteren gell, also King Diamond ass och net einfach ze verdauen gell. Net alles, virun allem net alles vun him. Mee seng Screams si schon si schon mächteg gell. Ech hat Mercyful Fate u sech ni gelauschtert. Wou ech ugefaangen hu mat Black Metal lauschteren hat ech dann och bessen déi éischt Well, also. D'Inspiratiounsquelle vun der zweeter Well geholl, wéi Venom an esou weider, ne? An do ass Mercyful Fate och ëmmer genannt ginn. Ja.
An ech geduet, ok, lauschters de? An e sou, ok, dat doten ass absolut näischt, wat mat Black Metal ze dinn huet, gell? Dofir war ech am Ufank esou, ok, weird, gell? Elo wou ech den Album en enke gelauschtert hunn, soen ech, jo, et ass gutt. Si hunn de Black Metal an deem Sënn inspiréiert, eben well se och Hir ganz Musek denke op esou richteg düsteren, sataneschen, okkulte Level bruecht hunn. An eben och de King Diamond eben mat sengem Make-up, mat sengem Ausgesinn. Mat sengem, mat sengem schielen Ausgesinn. Nee, dee gesäit am Fong ganz ok aus. Net ëmmer en Zylinder un. Ech hunn net schiel gesot. Dat hues du vläicht verstanen. Ech hunn dat gesot.
Ech versti just dat, wat ech wëll verstoen. Net ëmmer en Zylinder un an Corpse Paint. Dat ass schonn speziell. Also muss een sech dat muss méi Cylinderen ugedoe ginn. Ja a mer Nocken och Wa mer schonn dobäi sinn da richteg. Ja nee also ech denken si dierfen net vergiess ginn. Jo.
Ob se elo sou wäit vir misste stoungen, déi no hätt ech och net gemaach. Weess ech net. Ech mengen dat hätt ee kéinten mat anere Saache wou zimmlech wäit hanne stinn, ah zimmlech wäit hannen, sou tëschent 50 a 60 wär och nach Plaz gewiescht. Géif ech och soen, dat hätt do vläicht och nach. Dat wär och nach ëmmer berechtegt gewiescht. Jo, et ass gutt, awer elo keen Plaz 17 net wierklech, muss ech soen. Awer gäil, en Album gehéiert an d'Lëscht dran, dat ass sécher. Jo, jo, jo. Ok, dann lass. Plaz 16 mat Dio an Holy Diver vun 1983. Ah, schéin. Ah, dat ass dach emol. E Klassiker, en absolute Klassiker. Wonnerschéinen Album. Wonnerschéinen äh, Album mat engem wonnerschéine klenge Mann, den, den da bis ja. an Sail, déi dat Zeel sträichelt, wann en jäizt, wann en, wann e singt, wann e, wann e krazt, dann ach. Ja, ja. Noch de Cover, kuck de Cover op Molenke vum ja, Album.
Schéin. Geschiet esou vill drop gell. Dat den Mann, Trio, den hat dat er e bëssen rabuech, dat déi, déi Fantasy-Elementer ja. an, an den Heavy Metal, dat dat hien e bësse rabuech. So. Da kommen mer wahrscheinlich schon nach an eiser Mir hunn nämlech wëlles, no dëser heiter maache mer eis wahrscheinlech éischt Genre-Episod an da fänke mer carrément mam Power Metal un, well deen an dëser Lëscht hei e bësse vergiess ginn ass oder einfach d'Interesse war wahrscheinlech net grouss genuch, fir et dran ze maachen. Ech weess et net. An do ass den Dio och e ganz grousse Begrëff. Duerch deen, dee verdanke mer am Fong d'Horn-Symbol, ne? Eist klassischt, ja, ich kann ja. das nicht weisen, weil der gesieht das ja nicht. das ist ein bisschen blöd. Pommesgabel, nee. wie es an Deutschland genannt wird.
Pommesgabel, ja, voilà. das so kann ich nicht stehen lassen, das wusste ich mal nicht, okay, witzig. Ähm, ja, Holy Diver war dem Dio, dem Ronnie James Dio von Black Sabbath, von Rainbow sein Solo-Projekt. mat deenen en nach eng Kéier richteg, richteg ugerappt huet, an alles dat, wat e bei Black Sabbath gemeet huet, dat bei Rainbow nach eng Kéier, ech wëll net soen a Fro gestallt huet, mee soen, wéi kann ech d'Saachen nach méi heavy an nach méi, nach méi metallesch, méi epesch maachen a méi, ah, keng Ahnung, mee déi, déi, déi Balance tëschent, tëschent senger Stëmm an der Musek, dat ass schonn. Dat ass schonn, jo, Oscar-räif. Also. Jo, absolut. Dat ass, wéi gesot, dat, ech mengen, wann, wann ee mech freet, wat, wat si Musiker, wou dech inspiréiert hunn, zum Beispill, fir Musek ze lauscheren oder wat fir eng Albumen hues du ëmmer gelauschtert, da kënnt deen heite vir. A generell nach 3 aner Dio-Albumen, gell? An dat sinn och ëmmer meeschtens déi, wou ech da recommandéieren, well et, et passt einfach alles openeen, gell? Deem seng Mamm, dee Mann huet en Organ, dat ass, dat ass enorm, gell? Super, super, super, super Stëmm. Dat ass, dat ass schued, dass deen net méi ënnert eis ass, mee deen huet wierklech a senger ganzer Karriär, egal wat deen ugepaakt huet vu Musek, dat war ëmmer, ëmmer e Schmockstéck, gell? An hien huet och aner Museker recruited, wou herno zu Gréisste rugewuess sinn, wéi zum Beispill de Gittarist, wou zu deem Zäitpunkt fucking 20 Joer al war, de Vivian Campbell, wou Gittar gespillt huet. A wat deen do um Album rappt, ass och what the fuck. Mat 20 Joer war mäin eenzege Gedanken, ech hoffen, ech kommen net ze spéit an d'Schoul, wäiss de. Sou ongeféier, jo.
Keng Anung.
Also deen Album do muss an dëser Lëscht stoen. Meng perséinlech Meenung, dee misst souguer an den Top Ten stoen.
Dat ass meng persönlech Point de vue. Ja, do ginn ech der souguer och Recht, ja. Ähm, ja, Dio. Lauschtert Dio. Op alle Fall.
Ech hat un sech, also ech liben den Dio als Sänger absolut, mee iergendwéi war ech ni dozou komm aner Albumen ze lauschteren vun him wéi deen doten. Dat do ass den eenzegen Album deen ech kennen, awer et ass wierklech en absolut Masterpiece dat doten. Et sinn der, et sinn der wierklech vill. An wann s de kucks, wéi, Holy Diver ass och lo schonn al. Also do ass nach bis 2004, 2006, nee Moment, dach ech mengen 2006 ass säi leschten Album erauskomm, éier en dunn zwee, dräi Joer drop verstuerwe war. Masters of the Moon, 2009 meng ech ass e verstuerwen, jo. Masters of the Moon war säi leschten Album, do virdrun Killing the Dragon an Look Up the Wolves war dann nach, war zwar och an den Achtzeger, Dream Evil, dat war schonn. An et war ëmmer dat, déi, déi, ja, Fantasy, eppes, eppes ze kreéieren an der Musek, wat dech dreeme gelooss huet, iergendwéi. Jo, jo, jo. Ech mengen, dat kann een, dat kann een am beschte beschreiwen, wann et ëm Dio Musek geet. An du stells der dann och ëmmer esou déi, déi Landschafte vir, wann s de et lauschters, gell? An dann esou, esou Fantasy, Mëttelalter mat Draachen an hei an do a Schwäertkämpfer an dass, Dat gesinn ech, wann ech Dio lauschteren. Jo, absolut.
An do fällt mer dobäi an, e wichtegen Aspekt fir generell jiddereen, deen Musek lauschtert, ob et nu Metal-Musek ass, egal wat, Wann Der Bands wëllt ënnerstëtzen, da kaaft och Alben an da kuckt och de Cover a liest d'Lyrics, well op all Säit ass gewéinlech iergendeppes nach gemoolt oder ass en Artwork dobäi, wou sech dat Ganzt nach méi an déi. an déi Dimensioun an d'Hare léisst an dat rappt dech da sou richteg mat, gell? Zemools an der Power Metal Zeen wou mer herno wäerten huelen, do wäerte mer op ganz vill sou Saache stoussen wou s de einfach nëmmen e Booklet opmëss an du mengs du häss grad e Buch vum JRR Tolkien opgemeet, gell? Wow! An da gees du, gees du op eng Rees vu vir bis hannen, jo also, mee mir schwäife schonn rëm of, mee dat, ech brauch mech och net méi dofir z'entschëllegen, der huelt dat elo einfach esou wéi et ass. Mir schwäifen halt of, dat ass eist Hobby. Mee Dio Holy Diver muss muss do stoe bleiwen, däerf nimools ewechgeholl ginn. Aus déi Maus! Jo, jo, domat hues de alles gesot. A fort, a lass, a weider. An da si mir! Yes!
Plaz Nummer 15, do ass en, de Prince of Darkness, den Ozzy Osbourne mat Diary of a Madman vun 1981. Ozzy, Ozzy ja. gouf vun Black Sabbath gekickt, well en net sou brav war. Obwohl sie och net brav waren. nach ausgedréckt ja méi hin et dat net brav sinn op en anere Level bruecht. Ja, ja, se kann kann man nach mit dekadent wie schon ass. Dat wëssen se. Dat ass säi Solo-Projet, mat deem en och nach mengen ech ëmmer amgaangen ass. Äh, dat ass och mengen ech dee leschten Album, wou de Randy Rhoads op de Gittaren ass. Ja, Eer genau. hien säin tragescht äh, Fligeraccident hat an ofgefall ass, gestuerwen ass. Genau. Äh, das ist sein zweites Soloalbum. Das ist ein geiles Soloalbum. Also sein bestes Soloalbum. Hm.
Ja, das kann ich von entscheiden, wie ich will, aber ich nee. so, nee. ich so auch nee. Da fand ich gut, dass wir sehen sind. Äh, das ist verständlich.
Es sind Klassiker drauf. Äh, ich meine, das Lied Diary of a Madman, Believer, jo. das sind arschgeile Lieder, gell? Am Klassiker, ja. auch absolut Klassiker, ne? Dat ass souwisou e Wuert, wat een elo an den nächsten Albumen nach méi oft héiert, Klassiker. Mä ech mengen generell, wa mer bis bei, jo, ech mengen ab elo komme wierklech just nach Albumen, wou kee ka soen, okay, nee, dat do kennen ech net. Do kënnt just nach Klassiker, wéi de Pit et scho gesot huet. Voilà. Ja, ja.
Also ech hätt den Album net grad vläicht op Plaz 15 gesat, éischter, keng Anung, an an d'Drësseger vläicht, gell. Hien ass gutt, awer, jo, elo keen Top 20 Material vläicht nach net grad. Mee gutt, datt den Ozzy ass als Sänger am Ganze mat fënnef Black Sabbath Albumen, zwee Solo Albumen a sir siwe Mol hei vertrueden, dann hätt en dat och e bësse méi besser kënne verdeele géif ech soen. Dat stëmmt schonn. Wann ech elo kucken, et kënnt jo elo nach ee vun him, de Blizzard of Ozz. Ja.
An wat ech zum Beispill schued fannen, an dofir soen ech jo, wat s du selwer och elo gesot hues, entweder méi no hannen, ech hätt elo zum Beispill och vläit en Album mat him a mam Zakk Wylde geholl, wéi No Rest for the Wicked oder esou, wou ech perséinlech och dee gutt fannen. Ech kennen déi spéit Albume guer net. Kenns de déi net? A kann ech empfeelen. Ech mengen, jo, Randy Rhoads war war wierklech en Phänomen fir sech, virtuos, mä de Zakk Wylde ass. Bei wäitem keen schlechte Gitarrist an och en zimlech underrated Gitarrist fannen ech.
An hien ass wierklech e Béischt an op No Rest for the Wicked mengen ech huet en wierklech schmock Stécker geliwwert gell. Mee bon dat ass dat ass mäin perséinleche Point de vue. Mee da loosse mer en esou stoen, géif ech soen. An dann fuere mer weider. Ëmmer weider. Mat Plaz 14 an alt erëm eng kënnt Ozzy mat Black Sabbath an Volume 4 vun 1972. Jo.
Jo, ech muss soen, ech hunn zu deem doten Album net all ze vill ze soen. Et ass net mäi Favorit vu Black Sabbath. Jo. Jo, ech hat elo duerchgelauschtert, en ass gutt, awer en huet mech net vum. Net aus der Strëmp raus geheit ne muss ech soen. Ja dass dass och net mäin ähm, Favorit zemools well si sou oft heileg dra stinn, géing ech deen do carrément ewech loossen. Ja hat ech och geduecht well ja. äh, do fannen ech dass aner Bands äh, eventuell hätte méi kéinten no vir no vir rutschen oder aner Bands carrément mol drakommen wou net hei dra sinn. Voilà, den Album, dat ass net dass en net net gutt ass, Mais voilà, ech ging en ewech lossen. En ass heavy, ja. en ass wirklich heavier wie die lescht Sache, wo se fir dat stimmt hun. En ass ja. auch richtig straight forward geil, das net äh, lang. Äh, se sinn bëssen vun dem obwohl dat lo fir Black Sabbath äh, grosse Begriff ass si vun dem dumeschen bëssen ewäsch gaangen mhm. an hai bëssen nach eng schëpp méi heavy trop gemet ja, ja, méi ja, ja.
voilà, gell an net komme lo nach mengen ech zwee Black Sabbath Album defir ech ging den do karim aweschlossen Ja, ja, ja, ja.
ja wann ech lo misst wielen, wie gesot tëschent deene sechs, ging ech der zwee wechlosen, dat wär dann den heiten an eventuell Masters of Reality, wo mer schon haten, obwohl dee nach méi berechtigt misst hei stoen. An dee kéint zum Beispiel hei am Platz stoen. Dat wär dann a mengen Ae wär dat okay. Okay.
Bei mengen an wann ech vun den sechs zwee misst wechlose wär den do an Sabotage ja. schmatz.
Ech Masters of Reality einfach immens immens gär. Ja, dat hat hat man schon gesot ne. Gutt, dann loosse mer deen mol ewech, entre parenthèses, Bitches. Jo, ech géif deen do ewech loossen a fu mer weider. Jo, an da komme mer bei déi gutt 13. Iron Maiden mat Iron Mainden vun 1980. Jo, Maiden, dat ass hiren zweeten Album hei dran. Yes. New Wave of British Heavy Metal par excellence, progressiv Elementer, galoppéierend galoppéierend Riffs a galoppéierend Melodien, eben klassesch Maiden halt, Dave Murray an Dennis Stratton och alternativ Guitar Playing, wat wëlls de méi? Absolut verdéngt, ech soen jo, ech mengen do brauch een net ganz vill méi driwwer ze soen. Do kann ee wierklech net méi ganz vill soen, dat ass absolut verdéngt. deen do an Killers hir zwee éischt Albumen, et hätt een och vläicht A Killers amplaz kinne setzen, mee well et eben hiren Debutalbum ass, géif ech soen, et ass scho wichteg fir datt en an d'Lëscht hei dra kënnt, ne? Jo, denken ech och. Domols nach mam Paul Di'Anno als Sänger, deen och op den zwee éischten Albumen. gepasst huet, just eben dat op wat si wollte weider goen, an déi Richtung wou si wollte goen, huet hien eben als Sänger net méi gepasst, wouwéinst se en géint den Bruce Dickinson ausgetosch hunn ne, mee hei fannen ech dat da zimmlech gäil ne wat se do zesumme gesat hunn ne. Mengen Maiden kanns de nach an 100 Joer lauschteren. Maiden ass eng endlos, eng timeless Band, alles wat déi upaken, ech wëll net soen ass Gold, mee ass Et ass einfach cool si ze lauschteren, ech weess net. Ëmmer jo. An an ech kennen och keen keen dobaussen wou näischt kann mat Maiden ufänken. Ech mengen et ass een sech ëmmer mol sou ah nee mee déi Band hei an do, mee bei Maiden ass dat iergendwéi ni de Fall. Maiden ass ëmmer Maiden. Jo do sträit mengen ech keen sech, jo do seet keen oh ey Maiden oh nee dat ass Maiden ass ass
Jo. Jo et gëtt keen Heavy Metal ouni si ne. Nee.
Nee och vill aner Genren mengen Power ja, Metal, ja. no kom man da wäerte man nach dozou kommen. Do sinn si och geprägt, äh, grousst ja. äh, grousst Virbilder dofir. Mee ja ech mengen do brauch en net vill weider driwwer ze diskutéieren. Absolute ja an dann zéie mer virun bei Een Album wou ech mengen ech e bëssen ze déif plazéiert fannen, mee dat Pit du däerfs. Ok, a Platz 12 mat Judas Priest an Screaming for a Vengeance, dat war 1982, do sinn se erëm, de Rob Halford an seng
Clique. Seng schéin lieder, lieder geprägte Clique, jo. Mir hatten ja. schon Priest hei dran mat äh, wat war et schon méi uh, Stain Class war dran ja, ja ähm, den zweiten Album ja an der Lëcht ja an den der Lëcht ass den zweeten an drei ähm, am ganzen mengen drei am ganzen dat fan lo okay Screaming for Vengeance das definitiv wichtig ja well ich denken dat war e Statement fir Priest dat ass ab dem Moment wou all déi aner sou ugefaangen hunn, e bëssen, na ja, mir wëssen net, wat fir eng Richtung mer solle maachen, hu si einfach dat gemeet, wat se gutt konnten, an dat ass Screaming for Vengeance heescht. Méi schnell, méi, och natierlech e bësse méi kommerzielle Katapult duerchhalt Hits wéi You Got Another Thing Coming, wat en déck groussen Hit war, mee dat war hire groussen Duerchbroch, an do ware si och net méi ewechzedenken aus der. aus der Heavy Metal Zeen gell? Definitiv jo,
do ass ah dat ass saugäilen Album, dat ass och net grad mäi favorite Album, awer jo dat ech géif mindestens op Platz 4 vu mengem Lieblings Judas Priest Album setzen ne, okay. Och äh, Electric Eye an Hellion, dat sinn esou verdammt gutt Lidder gell. Ja, ma wéi gesot, ähm, wat bei hinnen An bei Maiden war dat zum Beispill, se haten zwee Gittaristen, weess de, wou sech genial orgänzt hunn an een huet ëmmer Lead gespillt, ee Melodics an dat dat war zu deem Zäitpunkt war dat awer Priest a Maiden, wou dat gemeet hunn an net vill anerer, gell? Genau. Dat koum dann no an no koumen dann déi meescht Bands hunn dat adaptéiert, well dat awer och, also Maiden a Priest si grouss Nimm, wou vill aner Bands geprägt hunn. Ja. Ähm, ass, den, ass dat do en Album, wou hei ra gehéiert? Ech soen ja. Ja, soen ech och, ja. Ähm, absolut.
Ass et mein perséinleche Favorit? Ja, kann ech scho so soen. Obwohl ech okay. mat engem anderen nach méi kéint ufangen, dat wär iwwe Painkiller gewiescht, mee ech mengen, deen ass net esou Groundbreaking fir Judas Priest gewiescht, och wann et natierlech e mega gäilen Album war an nach eng Kéier alles wat un Lieder Lieder an un an un Heavy Metal gefeelt huet, huet hu se bei Painkiller nach eng Kéier erabruet. Mee deen do muss awer definitiv hei stoe bleiwen. Jo, jo, jo, jo. Jo, dozou hunn ech lo och soss net méi ganz vill ze soen, ne. Dat ass schonn e Muss, ne. Ech mengen dat ass ok, jo, dat ass e Must. An dann. Komme mer bei 11. Dann komme se rëm mat Plaz 11, Metallica, Ride the Lightning vun 1984. Yes, ass et hire beschten Album? Ech soe jo. Menger Meenung no och, ne? Also jo, dat doten ass wierklech punkto Produktioun, punkto Sound ass dee doten Album esou einfach op de Punkt vun hanne bis vir, gell? Dat ass definitiv mäi Liblingsalbum vu Metallica, muss ech soen, ja. Ech soen esou, hätt Metallica nach mindestens missen dräi, véier Albume weider kléngen, fir sech vläicht. Jo, jo, Ah, okay, dat wär gutt, cool. den, den Troun, äh, se sinn ganz uewen um Troun vun der Heavy Metal Welt, a se sinn och do net méi ewech ze denken, mä du mierks, datt op deem Album hei, ech eleng schonn de Kontrast vu Kill 'Em All heihinner ass enorm grouss. Ja, ja.
An hei gesäis de nach gutt, dass dat wat se gemeet hunn an dat wat se geschriwwen hunn, dat war esou wéi se. Se ware sech mengen ech net bewosst wat dat kéint ginn an esou e gewëssene self awareness war net do. Et war einfach esou, dat do ass gel, mir mussen mir mussen och aner Dimensi also Dimensioune vläit och net, mee aner Sparten wéi Creeping Death oder Fight Fire with Fire wat wat. fir deen fir deen Zäitpunkt zimlech fix war, gell, si si wollten do sech och e bëssen u Slayer erumaan an esou Saache wéi dat. Dee deen Album ass mengen ech vu vir bis hannen ass näischt drop wat net vun Exzellenz geprägt ass, vläit esouguer nach méi a mengen Aen wéi Master of Puppets. Jo, där Meenung sinn ech och. Nee ech géint Master of Puppets awer nee, nee, nee. den do ass einfach
ah, schissen Welt ass wat den alles mëcht. Ass och dat einfach so apregsam net Schwiffs déi sinn so einfach so 100 Headbang Material vun hanne bis vir ja.
ah. das, Für mech ass ass et schwéier schlecht oder Méi schlecht iwwert deen hei ze schwätzen wéi iwwer Master of Puppets. Iwwert déi zwee kanns de näischt Schlechtes soen, dat sinn allen zwee Meilensteine, jo. Mee hei ass et dann och erëm de Fall, esou Master of Puppets an dann kënnt Ride the Lightning an da kënnt de ganze Rescht. Esou a mengen Aen sinn déi zwee mindestens gläichgestallt, vläit deen do a senger, a sengem Ongeschlaffenen, dat do kanns de am Fong soen ass en Diamant deen net poléiert ass an Master of Puppets war do schonn

An jo, fir mech huet dat do einfach den de perfekte Sound, déi perfekt Produktioun, et passt alles op deem doten Album. Ja, an ech mengen si si sinn och där Meenung, well se spillen am Verglach méi iwwert vu Ride the Lightning wou zum Beispill hirem hirem éischten Album Kill 'Em All. Dat ass fir mech emol e Statement genuch, gell? Mhm, mhm, Eng ja, eleng den, ja. den, den, den, mir sinn allen zwee och grouss HP. Lovecrafts Unhänger, eleng de Song Call to Cthulhu, wou zwar elo net, wou keng Lyrics dra sinn, dat ass en instrumentale Song, mee esou gëtt deen, huet vun de, vum Opbau vum Lidd huet et eppes schonn, also atmosphäresch Donkles. Jo, jo, jo, jo, jo, dass et dréit dech esou mat, esou wéi e Schëff, dat esou hin an hier schwëmmt a lues a lues vun enger Kreatur iwwerfall gëtt, esou, dass elo mega.
Confusing fir verschidde Leit an wäerten och denken wat hu mär grad geholl, mee et ass net schlëmm. Mir sinn ëmmer esou.
Jo.
Gutt, dann loosse mer deen esou stoen. Ech hätt jo souguer vläit, wann en op 11 steet, dann hätt ech en och mindestens an d'Top 10 gesat, gell? Ja, ja, ja, ja. Dann hätt mer zwar zwee Metallica-Albumen an der Top 10. Ja. Dann hätt ech vläicht Meta-, dann hätt ech vläicht Master of Puppets vläicht rausgeholl aus der Top 10. Ech weess et net.
Léisst sech driwwer streiden. Léisst sech driwwer streiden. Ja, ja, ja, eben, ja. Ja, ja, wéi gesot, elo, elo kënnt am Fong just nach äh, Klassiker, wéi mer scho gesot hunn. An, Ja, elo ähm, kënnt elo ass Top wirklich elo, ah, Top 10, mir sinn endlech ukomm. An äh, elo wäert sech vill och haaptsächlech op perséinlechen, nach méi op perséinlecher Meenung baséierend äh, Präis ginn. Mee gutt, mir gi weider, also Plaz Nummer 10 mat Pantera mat Vulgar Dis- Display of Power.

Ass dat dann net méi ze toppen scho bal, ne? Mengen net, nee.
Mengen net. Dat war wierklech d'Konstellatioun perfekt fir deen, fir deen Zäitraum a fir, fir do wou e gemeet ginn ass. Mat där Zesummestellung war dat do, mengen ech, fir d'beschte Wierk, jo. Soss ging en net méi stoen. Jo, jo, jo, dach, dat sinn ech och der Meenung, datt dat definitiv de beschte Pantera-Album ass, jo. Da loosse mer en esou stoen an da gi mer weider. Da kënne mer vläicht herno nach e bësse méi iwwer eis Missing-Albums schwätzen. Also.
Dann sinn mer rëm beim de Prënz. Mister Ozzy Osbourne op Plaz 9 mat Blizzard of Ozz vun 1980. Sengem Debutalbum als an senger Solo-Karriär. Jo, Crazy Train, Klassiker. I Don't Know.
Jo, alles Lidder, Suicide Solution, alles Lidder, déi ee muss Gewosst hunn, déi ech muss kennen, ne? Dat hat och keen zu deem Zäitpunkt geduet. Dat war, wéi gesot, deen éischten Solo-Album vun him, wéi hie vu Black Sabbath fortgaangen ass. Ech erinn elo d'Medien, wéi en annoncéiert huet, datt e seng eege Band géing zesummestellen. Ech so, ah, mee no deem ganze Konsum-Skandal an hei an do, dat kann näischt ginn, gell? Jo, gell, jo.
An hunn et awer.
D'Welt domat iwwerrascht an en huet sech och wierklech jonk Musiker, ënnert anerem och de Randy Rhoads, mat an d'Boot geholl, wou deem Ganzen halt déi Nout ginn huet, wou se huet. Fir hien ënnert anerem Crazy Train. Ech menge jiddereen, jiddereen, deen iergendeppes mat Gittar um Hutt huet, huet zumindest eng Kéier probéiert deen, dee Riff. ze spillen mm, ja, ja, ja, ja. och meng je vun dee wusste als echte Léiers ich will net so dass et net schwéier ass weil äh, sinn awer pu taff taff Sachen op dem Album drop méi Ech äh, sinn der Meinung dass dat muss der stoen den vir un allem
Ja, war dommels hm. kann so äh, gesinn nach eng Richtung net gangen ass mat Bands wie Judas Priest an Iron Maiden An hin ass mat Skyrimmer op dat Boot gaangen ne? an huet äh, ja. am Verglach zu Black Sabbath och dann mir hart gemacht ne? Ja obwohl sie och nie, obwohl sie am mengen an och nie wirklich no so klassisch New Wave of British geklongen hunn. Black Sabbath mengst du oder Ozzy Osbourne? Nee, Ozzy, Ozzy.
Ma Black Sabbath äh, sowieso nee. net wierklech. Nee, dat net, awer
eng ja, Inspiratioun war ass an déi Stilrichtung gaangen. Dat, dat jo, äh, dat ass, dat ass souer. Net gesinn, dat doten ass dat, wat lo, wat lo déi nächst puer Joren wäert äh, d'Welt Woolen ne an jo dat hunn se da scho probéiert mat ze maachen ne an och gelongen absolut gelongen ne. Jo
gutt da loosse mer deen do stoen an da gi mer rëm bei eise gudde Kolleeg de Mister Dave Mustaine op d'Plaz Nummer 8 Megadeth mat Peace Sells. Wéi gesot mir hunn et virdru scho gesot mir kënnen eis net wierklech entscheeden op Peace Sells, But Who's Buying It oder Rust In Peace vläit op der selwechter Plaz misste stoen. Ginge se elo hei stoen? Hm léisst sech driwwer streiden. Wat wat kanns de nach méi zu Megadeth soen? Dat ass lo Gott sei Dank hire leschten Album hei dran. Pardon, pardon, mee ech hunn et einfach elo esou gesot, wéi et ass. Ähm, jo. Jo, jo. Mee geet elo duer. Geet elo duer.
Ech mengen, mir hunn och alles gesot virdru schonn, wat mer vu Megadeth halen. Wéi gesot, et ass e gudden Album. Absolut. Jo.
Et ass e gudden Album. Äh, kann en sech roueg ginn. Äh, et dien sech net wéi domadder. Mm-mm. Äh, et gëtt net méi domm dovunner. Mm. Mee jo, eis perséinlech. Nee, dat- nee, dat war net eescht gemengt. Nee, et ass, et ass schon eppes drun. Also, Eis ginn- perséinlech Meenung wësst ass lues, ne? äh, et gi Leit, déi wahrscheinlech éischter ginge Megadeth fein erastellen, wéi zum Beispill Ozzy oder wéi, wéi Pantera, gell? Jo. Ja, oder Metallica. Alles, ne?
oder Metallica.
Mee jo, mir gi weider zu eppes wat de Pit maandesch op eppes gefaart huet.
Lo gëtt et eppes op d'Oueren hei, an zwar hefteg, well jo. Plaz 7 mat Motorhead, No Remorse vun 1984. Ech weess net wou ech soll ufänken. Éischtens emol ass Motorhead mat just engem Album, Als esou eng wichteg Band vill ze wéineg vertrueden an der heiter Lëscht. Jo, dat stëmmt, jo, absolut. An dann zweetens hunn se eng fucking Compilation Album geholl, eng fucking Best of. Dat ass e bëssen eng Fauscht an d'Gesiit, gell. Dat ass esou schier, deet mer leed, dat ass esou, féckt iech, gell, alleng dofir féckt iech, gell. Mir hätten déi ganz Lëscht kéinte mer Best of Albumen fëllen, Ja wisou dann ausgerechent si just weißt du, dann hätten se doch könnten, och ich verstehe ja. net nee. An ech wosst et moll net gell Ech hun nämlech och gesicht so wéi No Remorse ech hu keen Album fonnt dee sou heescht huet gell also, ja, Compilation so, wéi am Eescht lo gell Dat war schon bësse bësse krass Dat kanns de net maachen net bei sou engem Numm. Nee, nee, net bei hinnen. Nee, si sinn roueg eng Band. Si hat mindestens zwee Mol kéinten an der Lëscht hei virkommen. Jo, absolut.
Äh, an Top 10 hat ech se perséinlech alle Mol gesat. Dann jo. de Moment mam Album Ace of Spades natierlech, ne, wat fir mech absolut de Knüller-Album ass. Ne, net nëmme wéinst Lidd Ace of Spades. Der Knüller!
Ja. ja. Ja, den Album ass voller Hits, ne. Ja. Äh, ass nach äh, We Are The Road Crew, äh, Love Me Like A Reptile, dat sinn alles Fucking geil Lidder gell? Jo, ech sinn och denger Meenung, Motorhead muss hei dra stoen, awer net esou. Nee, net esou, dat ass einfach falsch an eng Beläidegung fir, fir d'Legacy vun där Band, soen ech. Jo, jo, ginn ech der Recht. An jo, dowéinst a Fuck you fir Rolling Stone Magazine vu mir. Jo, an da kann e weidergoen. Dat kann e sech stoe loossen, ech leeën do och net ganz vill bäi. Mäi perséinleche Favorit ass och Ace of Spades an Bomber, wou fannen ech och déck gutt. Ja, absolut. Hat och, äh, hat och eventuell eng Platz an dëser Top 100 äh, verdéngt gehat. Muer, mé bon. Äh, Mä gi weider op Platz Nummer 6. Do sinn se och erëm. Déi sinn awer ganz wichteg an do hunn se wéinstens eppes richteg gemeet. Dat war Smart Slayer mat Rain in Blood vun 1986. 210 Beats pro Minutt, gell? flink, flink, Wiesel flink, gell? Schnell, schneller am verdammt schnellsten. Ass Slayer, voilà. Ja. A weider kënne mer goen, well méi gëtt et do net ze soen.
Dach, wat den Album, ech liiben den Album. Ja, dat ass. Ech hunn den Album immens, immens gär. Abstrakt, äh, kontrovers. Si hat jo och e bëssen, ähm, oder soe mer esou, vill Leit hunn um Ufank oder ganz vill Leit och haut nach lauschteren net, wat d'Lyrics sinn. An da kënnt dann sou e Lidd wéi Angel of Death, wou ja, dann, wou ja. dann Joren dono sou, wéi, dat ass da mega kontrovers, do geet et ëm den, den, äh, wat ass den Himmler?

abstrakte Songwriting, abstrakte Riffing, Jeff Hannemann an Carrie King absolut absolut Meeschterwierk, dat muss jiddreen enke gelauschtert hunn, wien dat net gelauschtert huet, där Feimol net nolauscheren. Dir kritt lo einfach Kaméidi verbuet. Ja ciao a Wuuch.
Ass et hire beschten Album? Jo.

Ech hat den Album domols wou ech ugefaangen hun mat schaffen hat ech den Album wéi ech gehéiert. Ma schéin.
An ech hat den fir am Wee fir op d'Aarbecht gelauschtert, wat och ongeféier eng hallef Stonn gedauert, sou laang wéi den Album eben dauert, hunn ech en fir dohin an enke fir zeréck gelueschtert an dann iwwer e puer Woche laang ongeféier ne. Ja dat ja d'Lidder sinn och nach net sou sou laang deemols gewiescht wéi verschiddener. Wann ech elo haut kucken, ech hunn dat Ding of an ech mengen du hues dat och of, wann s de elo aner Bands hues Wéi, keng Ahnung, äh, Opeth zum Beispill, déi maachen och da verdammt laang Lidder. Oder Nee, yeah. Oblivious Cowards, gell? Dann yeah, so, yeah. fuck, ech si schon op der Aarbecht, ech wëll dat Lidd awer elo fäerdeg lauschen. Da bleiwen ech yeah. am Auto sëtzen an ech lauschen et fäerdeg, gell? Esou, esou verréckt si mir, gell? Mee mir si bestëmmt net déi Eenzeg, déi dat maachen. Ech hoffe net. ech denke, denke net.
Ech denke nee.
doch net.
Nee, nee, nee, nee. Mee gutt, mir sinn an der Top 5 ukomm vun der Top 100 Best Metal Albums of All Time, wou bësse mega kontrovers ass. Mir hunn et geschwë gepackt. Jo. Pit, vas-y.
Elo kënnt ee vu mengen perséinleche Liblingsalbumen an och mäi perséinleche Liblings Black Sabbath Album, an zwar hiren Debutalbum Black Sabbath vun 1970. Tasty.
Wonnerschéint Stéck. Gebuertsstonn vum Heavy Metal. Jo, dat kann ee sou soen. Dat alleréischt Lidd, déi éischt Nout vum Lidd Black Sabbath. Wie kennt et net? Schéin, schéine Vibrato. Absolut Klassik, ja.
Schéin. Jo, dat ass e Klassiker. Dee muss an der Top 5 mindestens stoen. Jo, wär bei mir souguer op der Plaz eent gelant, muss ech soen. Jo, villäicht, villäicht souguer, jo. Wann ech kucken, wat elo nach kënnt, effektiv. Oder mindestens gläichgestallt. Mee de Pit ja. huet alles gesot, wat zu Black Sabbath ze soen ass. Mee hunn et scho gesot, se sinn sechs Mol dran ja dat do ass nach net de lächten kënnt nach een, déi allen zwee och zum plus minus selwechten Zäit äh, Zäitraum geschriwe gesinn an am Fong ouni méi wierklech geschriwe gesinn, well se haten alles wat ze gebraucht hunn fir zwee Alben ze machen. Ähm, den do ass nach ëmmer schmengen dass Black Sabbath vu wie mei schwaatzen blues orientéiert ultra heavy

Ja, wat, wat alles do wat kann een gudden Heavy Metal Album brauch mengen ech. Ja, wat kann een do nach drüber soen ne?
Hit Potential, Hallowed Be Thy Name, Hit Potential ass mol net Potential, mee et ass en Hit, voilà, gëtt och nach ëmmer haut live vun hinnen gespillt. Et ass hiren hm. vläit beschten Album. Natürlich Number of the Beast selwer. Number of the Beast mat dem gäilen Intro, äh, geschwatenen Intro, ja. Absolute Jo, absolute Jo. Éischten, éischten Album mam Bruce Dickinson als Sänger. Ja, verdéngt, hä?
Muss deen nach dann genau do stoen, wou e lo steet? Ja, ja, also dat do ass schon, also dat ass mindestens Top 5 Material, dat huet en, ne? Absolut, absolut.
Du konns och vläicht méi soen, ne? Nee, ech mengen net. Ech mengen souwisou, déi Leit, wou hei lauschteren a wou eis elo verfolgt hunn, déi wëssen och, dass dat elo sënnmech, an do brauch een net nach ganz vill driwwer ze schwätzen, sou, sou domm dat kléngt, gell?
Mee dass d'Top 10 ass mol net de Problem, dass dass am Fong de ganze Recht vu bëssen sou wé wou wéi Ja, mega ja, lusch ja, ass. ja, ja, ja. Ähm, an da gi mer weider. Och bei eppes Schéines. Ass Platz och 3. wonnerschéin.
Platz 3 mat Judas Priest an British Steel vun 1980. Ah.
Jo, dat ass ee vu mengen perséinleche Lieblingsalbume vun Judas Priest. Okay. Äh, do waren si och, jo, an den 80er ukomm. Hunn hire Sound op deem Album och liicht verännert gehat. Nei erfonnt e bësse schonn. Jo, jo, jo, net onbedéngt geännert, awer si hunn och an hiren Ufanksjoren hate se och liicht blueseg Elementer, déi ewell definitiv komplett verschwonnen.
Komplett verschwonnen, dat do war wierklech straighten. New wave of heavy metal gell? Dat do kanns de, jo, dat do kanns de vergläiche mam Cover. Hire Cover ass een, deen e Razorblade unhält. Ja. An déi Platt do ass schaarf ewéi eng Sau. Esou, esou soen ech dat. Do si schnell Lidder drop, do si bekannte Lidder drop. Do ass alles drop. Alles drop, wat s de brauchs, fir e gudden Heavy Metal Album ze maachen. Breaking the Law.
Breaking the Law, voilà.
Ech mengen. Living After Midnight. Mir kënne weider goen. Mir kënne just nach weider goen. Mir äh, et kann e net méi zum Priest soen. Priest gehéieren dozou. Äh, sinn sinn am Pantheon vun de Metal Götter sowieso schon. Äh, Veréiwegt.
Nief ja. den nief dee fënne vu hei a sowieso an der Top 5 sinn. Gesinn si definitiv do dobäi. Dat lo näich an den Top 5 wat lo net ha eener gehéiert sonech. Bei engem, bei engem soen ech mal just okay, hätt ech vläicht en aneren. Mee dat ass perséinlech Point de vue. Lass lo den nächsten zum Beispill op Plaz Nummer zwee op op der Sëlwer, um Sëlwerpodion steet Metallica mat Master of Puppets vun 1986. Ass et dee beschte Metal-Album iwwerhaapt? Fir d'Massen, fir, fir jiddereen, dee mat Metal kann eppes ufänken. Ech soe jo. Jo.
Ass et, Jo.
ass et dee beschte Metallica-Album? Do soen ech nee. Mee dat ass mäi Point de vue. Muss deen op der zwee stoen? Firwat net?
Vläicht, firwat net? E kann och op der dräi stoen. Ech mengen, ab do mécht et kee groussen Ënnerscheed méi, soen ech mol. Jo, dat stëmmt schonn. Also dat gëtt just nach Erbsenzählerei, wat en da géif maachen an deem Moment. Dat ass fein, Feinstaub gesënnert, gell? Op alle Fall och Top Ten Material, ne?
Also ech mengen, kann nach méi soen.
Ech géif soen, mir hunn och schonn alles iwwer Metallica gesot, wat e ka soen bei White Lightning. A bei deem do Album ännert sech dat net. Déi zwee Albume si relativ op engem Level, punkto Awesomeness, punkto Perfektioun. Jo.
Mengen, jo, de Pit huet alles gesot. Et gëtt näischt méi zu Metallica ze soen. Mir wäerte vläicht iergendwann, wa mer eis Thrash-Genre-Episod maachen, wäerte mer bestëmmt nach een, zwee Wierder iwwer Metallica verléieren. Jo, an och méi an d'Detail goen dann nach. Voilà. Wat fir Carrière. A wa mer iwwerhaapt nach Saache fanne fir méi an d'Detail ze goen, dat wësse mer nach net. Jo, jo.
Mee ech mengen, de Groussdeel ass gesot. Se stinn do, se mussen do stoen a mir sinn ukomm. Mir hunn et gepackt. Freck. Gäile Schäiss! A spéitstens elo héieren ech hannendrun esou Leit klappen.
Ja, Engelen jäizen. Ja, esou
sou a deem Genre. Jo, déi Jut war si. Plaz 1, Black Sabbath mat Paranoid vun 1970. Huet dech dat gewonnert? Nee, net wierklech. Ech hat mer scho geduecht, datt egal wéi Black Sabbath op Plaz 1 géife sinn.

Dir kennt dat net?
All aner Metal Band wou no Black Sabbath komm ass huet prinzipiell sech e Stéck Black Sabbath erofgeschnidden an dat iergendwou agebaut bis haut nach mat. Si sinn déi gréissten, ah déi gréissten ass dat falscht Wuert, well déi gréissten a bekannteste Metal Band ass a bleift Metallica, mee si sinn de Grondsteen fir dat. Ouni déi wäre mir och net hei, géinge mir hei net schwätzen, héchstwahrscheinlech net. an äh, si hunn Schema gemet fir den Heavy Metal. Si hunn e Ja, Schema eng ja. Skizz gemet, so Jongen hei so funktionéiert dat. Wann ech gelift an guckt, dats der eens gitt an dofir dass si do stinn ass absolut verdéngt an ass och net verwonnerlech. All, all die praktesch all die gut Riffs, die een haut kennt, die haten sie schon geschriwwen an haut ass alles dat do wat Blaupause dovun an der kann ja, soen, ja, vun allem kann wat existéiert de, de Blueprint ja Blueprint fir heavy metal an dann hu mat gepackt oh, oh. Oh, geil mega oh.
Et war ustrengend Et war ustrengend et war beléierend och wie mens beléieren doch ja noch äh, nostalgesch virun allem nostalgesch menge mir hunn jo och nach oft lo Niewent eise reegelméissegen Episoden hu mer nach oft driwwer diskutéiert an eis ass ëmmer erëm ee Saz agefall, Ohh, dat deet déck gutt rëm, all déi, ech soen, déi al Schanke rëm auszegruewen, gell? Absolut, jo. An dat huet, dat huet een hei och an där Lëscht gemierkt. Ech sinn zwar och elo frou, dass et eriwwer ass, dass mer kënnen vläicht och eis eege Lëschten iergendwann eng Kéier maachen, well mir, eis si jo Saachen opgefall, wou op dëser Lëscht elo feelen. Iwwer déi wäerte mer elo nach e puer Wieder verléieren, awer och net ze vill, fir datt mer net ze vill an d'Detail ja, ginn, well dat wäert nach eng aner Kéier ginn.
Äh, et war cool. Si frou, datt et fäerdeg ass. An ech hoffen, Iech huet et bis heihinner och gefall. Ja.
Mir hoffen, da, et huet Iech gefall. Pardon. Oh. Wann dat vëlleg ënner eng eege Meenung dozou hutt zu der Lëscht, wéi Dir se fannt, na kënnt Der dann och gären eis. Okay. Nee, nee, nee, nee, nee. Okay, okay, okay. Okay. Dach, dach, dach, dach, alles frei, frei, sot, sot, wat er denkt. Ah. So, an da ging es so, ja. dann erwähne mal enke kurz als Sache, wo absolut halt fehlen. Ja, ich meine, wat, wat, wat alles gesot hun, wat für Eis net geif dra geheieren, oder wat de Kind wäschlosen, hummer lucht alles gesot, dat so man net denkt, ja. Mir ja. filmen die Sachen op, die, die fehlen, die auch wichtig sind, ne? Ja. Da fängt du mal un.
Ma, mehr sind e puer Bands agefall, wou haaptsächlech an Europa, an den europäesche Heavy Metal, wou spéiderhin an de Power Metal iwwergaangen ass, definéiert hunn. Mir haten, okay, mir haten e puer europäesch Bands, net vill, muss ech soen. Nee, net vill. Also europäesch Bands, jo, UK-Bands, mee ech mengen elo wierklech vum Festland esou. Fir mech fehlt eng ganz wichteg Band dat ass Blind Guardian, déi fehlen mhm. hei. Fläit Fläit well se dem ganzen Power an Power Metal an och fläit Speed Metal an den Ufangs spéiden 80er äh, déi däitsch 10 war awer dun do an déi sinn wkeg do do och grouss erauskomm, mat Alben wéi Imagination from the Other Side, spéiderhin ass dann och nach Nightfall an Middle Earth komm. Jo, ech hu scho gesot, dat ass ee vu mengen absolutte Liblingsalbume wann et ëm Power Metal geet. Ech géing dee lo perséinlech net dra setzen, well ech denke fir Leit wou näischt mat Tolkien a mat Oziel, wéi soll ech soen, Oziel Metal, kléngt dat komesch,
Storytelling, voilà.
Déi wou näischt mat esou eppes kënnen ufänken a just straight forwarden Heavy Metal oder wat och ëmmer, da soen ech Imagination, Imaginations from the other side muss do dra stoen. Si si wichteg, si sinn awer nach net esou wichteg wéi Halloween, wou déi ganz Zeen geprägt huet. Wisou Ja. et an Däitschland an an Europa esou vill Power Metal Bands gëtt, ass indirekt duerch Halloween, gell an duerch dann och natierlech Gamma Ray wou natierlech hire Bäitrag do haten. Hammerfall ass och ganz wichteg, well déi de Genre, ech wëll net soen wiederbeleet hunn, well e war ni ganz dout, mee en ass e bëssen an d'Vergiessenheet geroden oder esou mer, et wollt kee méi traditional Power Metal maachen oder well et et war ze vill kitscheg, jo wéisst de mir wëllen net méi am Lieder do stoen a mat Niten an esou, mir wëllen net méi net méi macho ausgesinn. Déi Zäite sinn dout an do huet Hammerfall awer gesot, nee. Mir maache genau dat. An dat huet och geklappt a si sinn dunn an den Charts gelant mam Album Renegade an dee misst theoretesch och hei, vläicht elo net virbäi, mee e kéint awer mindestens an den Achtzeger stoen, géing ech soen. Jo, definitiv. Dat sinn elo déi dräi Bands u. wou mär elo am ech hunn och haaptsächlech just am Power Metal do gekuckt, äh, wou mär do agefall sinn, wou net wou net dierften hei op där Lëscht feelen. A vun Ja, Halloween, also- pardon, ass et ass et äh, ass et den Album, deen am Fong sinn der zwee Keeper of the Seven Keep- Keys. Dat ass Ja, ja.
Dat Jo, ass all zwee selwecht definitiv- Guts, gell, voilà. definitiv, ne?
Déi gehéieren och zesummen, déi kann en net getrennt ja. lauschteren. Ja, ja, ja, dat stimmt. Voilà. Ja, wat du nach fond hun definitiv de ganze Powermetal vergiess äh, sinn iwwerhaapt fan ech fir Deitschland wat ja war immens wichteg dat ja. grost Metalgen der äh, Natioun ass äh, un ja. ich mein, wat zwo Bands war ähm, Scorpions. Scorpions an Sodom.
Dat waren déi zwou eenzeg däitsch Bands. Dat ass e bësse schappeg, muss ech soen. Ja, ja.
Generell. Wéi du sees, d'Power-Metal-Zeen, déi ass, déi feelt komplett, gell. Du hätt mindestens nach déi dräi Albumen, déi s de opgezielt hues, kënnen drasetzen. Ja, mee mir hunn och, mir hu keng Band. Okay, et geet jo hei net drëms, fir elo Länner onbedéngt anzehunn. Nee, nee, dat net. Mir hu Frankräich dran. Mir, mir, mir hunn och, Finnland ass enke, meng ech, dran, mat Nightwish, wou déi eenzeg sinn, wou Power-Metal-méisseg orientéiert sinn. A wou deem Ganzen nach a Subgenrer ginn hunn, wéi wou dann mhm. Symphonic Metal ëmgedeelt ginn ass. Mee dat wies du sees, dat net vill dran. An noch Punkt o extrem harde Staff, wouss du lo wärs opzielen. ass och net sovill, dann du gesäis, datt die Lëcht hei a mengen Aen op enger American Meenung opgebaut ginn ass. Kann ech dat se soen? Oni ja, ja, lo ja. hei falsch ze klengen. Ja. Ech géif soen, dat ech schon net matgezielt, mir schätzen dat a 70 Prozent vun der Lëscht ass äh, amerikanesch. Ne? Ja. Ech so lo net, dat dat lo schlecht ass. Ne? D'Amerikaner hunn e puer fucking gut Bands, gell, dat steet ausser Fro. Mä et hat dat ah, soll net dat falsch ass international äh, hat missen méi betrachten méi Keng Ahnung, ech fand dass einfach, dass einfach vergiess ginn ass, entweder ewech gelooss ginn ass, wat fir engem Grond och ëmmer. Leider schon. Ech komme elo nach no eng aner däitsch Band, déi ech wollt opzielen, dat war Accept, déi och, déi ech och wichteg Ah, jo. fanne fir allgemeng Mam d'Heavy Metal Udo. Zeen. Mam Udo, genau. Als Album Balls to the Wall, meng wat géif ee se Ja. soss huelen, ne? Ja. Ech géif soe, punkto Black Metal, Ech mengen, du hues dräi Alben vun der éischter Well, dräi Alben vun der zweeter Well dran. Dat ass ok. Dat ass ok. Vläicht hätt en nach, war jo vun Darkthrone, wat se wéi en Hanger, ech hätt nach Blaze in the North an Sky iergendwou dra gesat an d'Lëscht, ne? Jo.
An dann eng aner däitsch Band, vue que datt se scho vill Thrash an der Lëscht hunn, wou mer och gesot hunn, si hätte kéinten. Een Album vu Megadeth wechschlossen, dann zwee vu Metallica an hei an do Kreator a Pleasure to Kill. Gäilen ja, Album. Creator oder Destruction hat man och nach vergessen. Destruction, ja, ja, ja. An och nach aus der amerikanischer Szene Testament komplett gefehlt an der ja. Tisch, ne? Äh, den New Order hätte ich da geholt gehabt von hinnen. An Obituary ist auch nicht dran, ne? Nee, der war ja. dran ja, ja, ja. ja das, das, das, das richter def richtung weil mega mhm. meinung viel zu viel def metal an der list äh, sind die begrüßten def metal fan äh, def war dran mat human äh, geilen album aus ihrer bis wie progressiver rei äh, hat aber dann auch noch entweder screen bloody go oder leprosy dra gesagt mhm. da wo du fangszeit von def metal waren ne? Ja dat stëmmt schon vläicht och Symbolik hat ech och nach dra gesat. Ja ja.
Nee ja dat schwéi Ech mengen dat schwéier dës Lëschte souwisou ze maachen. Äh, an, an do wéint der wëlle mä je och dann eng Lëscht nach maachen. Mir wëssen net op Maselo wäerten an enger Episod virdroen, op ma se schrëftlech wäerte man, dat wësse man an net. zu dem Zeitpunkt op jeden Fall mir schaffen drun ja. du werden déi dann och hex wahrscheinlich net fehlen an du kommen dann natürlich auch aner Influenzen dabei du sest de Black metalal wär gut vertruden ist so nie ja mech fanen das den weil et gëtt vun alles eng new wave go new wave of British heavy metal go new wave of power metal wo mat Hammerfall soen ech emol, komm ass. Et gëtt och eng New Wave of Black Metal. Ob déi elo aus Norwegen kënnt oder net, do kann ee bestëmmt och nach Saache fannen, wou ee seet, ok, dat kann een vläit op eng Lëscht setzen. Mee dat sinn dann och alles Saachen, wou héchstwahrscheinlech wäerten an den, ja, tëschent 60 an 100 wäert stoen, kann ech mir esou virstellen. Ech denke lo grad drun, et hätt ee vläicht nach effektiv kënnen punkto Black Metal vläicht eppes bësse méi Kommerzielles huelen, Dimmu Borgir mat Darkness, nee wéi heescht den Album, Enthroned in Darkness, Triumphant. Jo, oder Cradle, ech weess Cradle hu si gehaasst an der Metal-Welt a gespaltet, mee och si haten hir kommerziell Hits wéi Nymphetamine oder sou. An och, och egal ob s de se elo gär hues oder net, du hues deen Numm mindestens eng Kéier héiere, gell? Ja, ja, sie sinn ja, ja. och wirklich extrem bekannt Mais voilà, gell also an dat ass dann noch zum Beispiel och eng en Unhauch un den Black Metal wo zu engem extreme Genre ginn ass so wie Demo Borgi ass der Saach éischter mi äh, Symphonic atmospheric Black Metal gaangen an huet dat mhm. ausgebaut Cradle of Filth huet do wirklich so an alle Saache méi extrem gemeet an et war hinnen am Fong ee bëssen egal, soen ech mol esou. Et war Black definitiv dran, et war Gothic Elementer dran, et war vun alles e bëssen dran. Ob si lo hei an der Lëscht feelen, ech soen jo, vläit, mee da géing et nach genuch anerer, gell, also. Jo, jo, jo, jo.
Dat ass sécher. Mir bestëmmt och nach Bands vergiess, wou mer nach wäerten drop kommen. Ah jo, mir fält grad eng an, Machine Head ass och net dran. Machine Head ass och sau wichteg fir, fir déi nei, fir déi nei Welle Groove an esou. Genau. Dat ass och bëssen onlogesch. An et si vill Saachen op där Lëscht hei, wou mer allen zwee geduet hunn, Wisou steet, ja wisou steet dat drop? Wéi, wat war et?
Naked City. Naked City mat Torture Garden. Dat war so ja dech fan witzeg dat se drop steet mee wisou keng Ahnung.
An och bei dat meng perséinlech Meenung du wärs falsch anerer Meenung ech hätt och Sun net drop gesat gehat ganz kann ech verstoen ech meng ech hat dat och gesot ech sinn engersäits frou perséinlech dat se drop sinn well et eng awer eng Band ass wou et scho laang gëtt a wou wierklech e spezielle Genre mécht, mee ech ka mer net virstellen dass de Groussdeel un Leit wou Heavy Metal lauschteren domat waarm ginn, gell? Jo, an och Leit déi nei erakommen, wat denken déi dann eréischt, gell? Jo, dat ass kloer, gell? Jo,
ech mengen domat kënne mer endlech déi Lëscht ofschléissen an ni méi dovunner schwätzen.
Nee. Maache mer net. Mir wäerten se warscheinlech nach eng Kéier erwähnen, well wéi gesot, wa mer eis Lëschte maachen. Ja, wa mer, wa mer de Gag driwwer maachen, ja. Fir de Moment ass et gutt.
Ech mengen, et huet elo laang genuch gedauert. Mir sinn hei och erëm gutt iwwert eng Stonn ënnerwee. Mir haten eis halt e bëssen iwwerschat bei der éischter, wou et, ma dat wäert goen, kee Stress, an enger Stonn packe mer dat, vu 100 bis 50, ja. Ja, dat Herno war war et eng Stonn, liicht. eng Stonn 30 a mir hunn awer déck gerusht. Mee, mee mir sinn duerch, eis Trilogie ass fäerdeg. Ähm, ech ging soen dann war dat fir haut rëm. Jo, jo. Wie gesot lauschtert eran, äh, gitt eis Feedback, liked Buttons wann ech gelift. Ähm, mir sinn fir alles dankbar, fir all Kommentar, fir all negative wie positive Kommentar. Mir soen ech Merci fir d'Nolauschteren. An dann ass et bis déi nächste Kéier hei rëm bei Kaméidi. Genau.
Au revoir.
Den Här. Ciao. Bis demnächst. Ja, alle. alle. Macht los.
Bis dann.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.